ddechrau gyda dy brosiect diweddara di, gyda Ian McKellen a Derek Jacobi. Nawr, gweithio ni ychydig bach amdano fe. Mae'n sitcom am, am hen gwpl sy'n bod yn byw efo'i gilydd am like 48 mlynedd neu rhywbeth.

Ie mae e'n byw lan lan ie uwchben nhw a ma' nhw'n yy cymryd bach o ffansi ato fe. Am y show wyt ti'n cael laff gyda yy Ian a Derek ar set, wyt ti'n reit starstruck yn... Ie ie ar y dechre odd e jyst bach yn surreal rili o'n i jyst o'n i jyst yn sort of odd raid i fi 'di ga'l pryd o fwyd pan o'n ni gyd yn cyfarfod ein gilydd. O'n i jyst fel o'n i jyst yn jyst nes i 'im yn ca'l yym ddim yn byd i fi myn' i siarad am a styff fel 'a on' on' nw yy ma' nw mor ma' nw'n rili neis a ma' nath nw neud fi deimlo'n rili gyffyrddus so... Do fe? Ie.
Ma' dy rôl di wedyn yn Vicious yn gwbwl wahanol i'r cymeriad nes di chware yn Misfits sef Simon wrth gwrs yy ti'n colli Misfits a mae 'di fod yn sbel ers yy ers y gyfres yna on'd yw e? Ie, fi yn, fi yn colli fe.
Dwi me'wl odd e'n rwbeth hollol newydd odd ddim 'di ca'l ei neud rili o'r blaen. Hmm. So yym ie on' ie ma' ie js wel falle falle bydd 'na rwbeth yn y dyfodol.
Newn ni symud mlan. at y prif reswm fi 'di dod lawr 'ma heddi i siarad am Game of Thrones sy 'di mynd yn wirion dros yr uh, misoedd diwetha'. Mae pawb yn y byd fi'n meddwl yn gwylio fe. Nawr, uh, dy gymeriad di, ni'n mynd gwybod lot amdano fe. Ti eisiau gweud uh, rhywfaint wrthyn ni amdano fe? Dwi'n methu really dweud lot, ond um, Gwan! Na, na, bydd HBO yn dod trwy'r ffenest nawr. Yym... Sniper guns. Ie, ie, ma' nw'n a- yy ti'n gallu gweld nw fyny fynna.
Yym... Ma' reit strict ydyn nw? Ie, wel enwedig achos ma'r yy ma'r holl ma'r cymeriad yma'n yn dod yn rhan eitha mawr yn y dyfodol felly odden nw isie a mae'n rhan mawr o'r llyfre. So ma' pawb yn yn nabod y cymeriad sy 'di darllen nw so ma' ma' ddim isie oedden nw ddim isie fe fod yn sort of ma' nw isie fel reveal ydi e basically ar ddiwedd y gyfres. Un peth fi'n siŵr allwn i weud, ma' dy gymeriad di yn mental. Mae bach fel gêm actio wi'n meddwl so chi jyst yn chware a lwcus fod cymeriad fi sydd yn chware ac yn ennill ar y foment. Os ti'n meddwl am Simon nôl yn Misfits a boi newn ni alw fe yn Game of Thrones. Ie. Yym ti'n meddwl falle bod ti'n myn' i ca'l lot o yy gynigion i fod yn cymeriade mewn t- ti'n mwynhau chware'r cymeriade 'ma? Meddwn i am boi yym mae e'n m- ma'n eitha hwyl i chware achos mae e mor hapus so O'n i'n gweld. ma' ma'n er bod e'n horrible be' ma'n neud on' ma'n eitha a a a ma' yn o- odd Simon yn gymeryd lot mwy sor' of mewn a o'dd e'n t'mo' yy yn mewnblyg. Ie. A wedyn ma' boi yn allblyg. O! So dyna'r yy yym so ie ma' ma'n eitha lot o hwyl neud wnna. Ble o' chi'n ffilmo wedyn?
Ma' nw yn ffilmo bach yn Gwlad yr Iâ, Croatia a Morocco ond jyst Belfast i fi. Gutted.
Ond ti'n fine. Gall gen Hyfryd pedwar. Ie yy fi ddim yn siŵr ie fi'n gweld bo' fi myn' i bod o gwmpas yr ardal yna so yy. O. Petai ti'n cael y cyfle i fod yn yn y bedwerydd gyfres, wrth gwrs ti'm yn gwybod os byddi di eto, fyset ti'n gweud ie? Ie! Yes! Falch i glywed. Wyt ti wedyn yn ffan o'r gyfres? Nes di wylio fe cyn i ti gael y rhan, neu...? A- a- ar ôl fi gael cynnig y rhan nes i sort of gwi- gwylio fe i gyd a... Mm. ...o'n i'n rili lico fe like n- nes dwi me'wl fi 'di gwylio'r ddau gyfres mewn like wythnos sy bach yn yy drist on' yy

Rob Stark.
Ie. Diddorol achos fi'n lico Jon Snow ti'n gweld. O rili? Ie. Hunk o gyfres.
Boring. Boring? O ma' mor wlyb. Ie yn anffodus yn y drydydd... I know how to do it.
Ma' 'na fwy i fywyd na Game of Thrones sai'n siŵr bod 'na ond yy ti hefyd yn neud yy cerddorieth. Nawr ti 'di dod mas â tri EP i gyd yndwyt ti? Ie. Ie. A Ti'n joio neud cerddoriaeth ne'? Ie ie dyna be' fi'n rili lico neud pan wi ddim yn gweithio so ma'n ie ma'n l- lyfli bo' fi'n gallu neud e a rhan ie. Shwt fyddet ti'n disgrifio'r gerddoriaeth wedyn? Sai'n siŵr wel ma'n eitha acoustic i r- wel yr i pi dwetha'n yn eitha acoustic i. Ma' dy frawd di Aled yn neud cerddoriaeth hefyd so pa un o'r ddou ohonoch chi yw'r cerddor gore? Wel mae'n a- os byddwn fi'n onest sh- Aled siŵr o fod bach yn well na fi ar gitar. Ond 'dyn ni'n wahanol iawn. Chi yn ffansïo cyd-weithio gyda chi? Yeah yeah fyswn i'n rili lico neud e ie. Ie? Achos dyw uwch dyw'ch cerddoriaeth chi ddim yn hollol wahanol ydi e? Na. Dwi me'wl ar- ma' llais Aled yn lot mwy yy addfwyn a sort of ie. Fi 'di clywed ti a Led bo' ti'n mynd i greu albym. Dwi 'di b- dechre yn barod sort of ca'l y caneuon at 'i gilydd a gweithio efo ffrind fi sy'n myn' i gynhyrchu e. Pryd allwn ni ddisgwl yy yr albym ten?

Falle. Gobeithio. Yym yy wel gobeithio newn ni neud Vicious arall. Ie. Yym flwyddyn nesa. Ie wedyn ma' ma' ma'r cwpwl o ffilms nôl allan yr ha'. A wedyn wel recordio sgwennu album gobeithio. Exciting ma'n swnio mor yy exciting a pob lwc i ti gyda pob dim. Yym diolch yn fowr iawn i ti am ddod i ca'l sgwrs gyda ni a cofia os ti'n gweld Jon Snow cofia fi ato fe. Nai neud, nai neud.